Salowmaleýkim mähriban dostlar! Ynha, biz bu gün ýene-de Aşgabat Pride-da üç oýnuň täze sany Arça Meredow komik aktýor dostum bilen. Agamjan hoş gördük. Hoş gördük. Hawa. Eý Merdanjan, şu oturgyç çal, çaý ýallaý birhili. Ýaman darlaý bärini kesersiňizde. Bu diwan bir alan ho brat. Bir sagatlap şeýdip oturmaly. Asyl älinde gorsan otyrsyň diýende. Çekdara. Füýşsene oň goran akmaý. Aýda.
Bolly, bolly, bolly.
Dursun bilen derde ýagym bilen. Ýani indi muny başga çala öýe gelen ýaly dobus dowajygy bar aýa bu gowja. Indi başlap bilýär dos. Indi başlaly.
Salowmaleýkum dostlar biz bu gün Aşgabat Pride da täze sanymyz dostum Arçyn Meredow aktýor komik oglan köp adamlaň köp köp adamlaň bir gülmeginiň sebäbi bolan oglanyň ýene biri dogry dämam Hoş gördük. Hawa sag bol gepleşigi kabul edip geldiň. Proýektimiz täze. Täze diýsek öňem bar bir bäş alty sany görensiň ha. Hawa gördüm bilmesin tüweleme. Ine.
Salowmaleýkim eziz watandaşlarymyz hawa ynha muşdaklarymyz hawa ynha nesip edenden Hawa Merdan jan şu üç oýun gepleşi gördüm men hoja däde. Proýekt hawa. Halypa bilen gowy tüweleme dowamly bolsun. Sylap çagyraňyza sag bolsun aýdýan. Hawa sag bol taňra äkin.
Hawa indi bu men sana bir gyzykly ýerini aýdaýyn esasy. Üç oýunda utsaň şu Aşgabat Pride-yň Menýusyndan islendik zady zakaz edip bilýäň. Onam iň gyzykly ýeri meni bişirýän. Wah, iýmeli ýeri bar eken-de onuň. Wah, wah, wah. Näme bişirip berjek? Indi ýöne indi ýene bir ýeri bar-a.
Utulsaň, eger utulaýsaň, hawa, pyýadaja iki bolup çyk dostawkana gitýäs. Pyýada gitýäs, maşynda däldir, ha. Oýly etmä görem.
Ýok, pyýada gitýändir.
Hawa. Utulsaň. Utulsaň pyýada gitmeli. Boldy, boldy.
Ondan horlanýaňam. Indi biz at tapmak şertini aýyrdykda oň ýerine köp muşdaklarymyz, köp sanly podpisçiklerimiz haýyş etdiler başgarak bir şert goýsaň diýip. Onuň şoň üçin hem sesinden tana diýen bir täze şert goýduk. Arasynda sesinden tanaman. Onuň kimi Türkmenistan döwletimizde belli aktýor bar, artist bar, garaz, diktorlar bar, ýa bolmasa-da aýdymçylar bar. Ana şolara jaň edýän, eger sen tanap bilseň, ondan soň sen jaň edýäň. Düşündim. Men tanasam, gara şeýdip, tanamasaň utulýaň-da. Boldy, boldy. Onda birinji şertimiz-ä kapyýa agam. Kapyýana bilýäň sen nämedigini. Kapyýa gabatlaşmak.
Hawa, hawa. Kapyýalaşmak.
Hawa, kapyýalaşmaly. Onda taýynmy? Taýyn. Başladyk islendik sözi aýdýaň, islendik setir aýdýaň bir setir. Hawa. Goşgudan bolsun, tapawudy ýok, aýdymdan bolsun ýa özüňden bir setir aýdyp goýber. Şoň yzyna oň aýdylan setirini däl-de, aýdylmadyk öz setirini goýup kapiýa getirmeli. Boldy, düşündim.
Düşnükli?
Onda başladyk. Kapiýa ýöredi. Kapiýa etdi. Hawa. Kişmişi Agzyma atdym. Öýe baryp, geçip ýatdym. Malades.
Ýa gowy. Öýe baryp, geçip ýatdym. O gowy. Indi aýt onuň. Maňa diýýärler arça.
Maňa diýýärler arça. Daş töwerek doly serçe. Gaýda aýtsana-ow, çaltrak.
Wah, özümem ýaltarak. Gaýda aýdan ol çaltyrak. Wah, özümem ýaltarak. Bolýa. Bolýa. Indi sen aýt bir setiri. Ete basym gitmeli. Ete basym gitmeli. Ete basym gitmeli. Söýgi düýme ýetmeli. Eý, arça ete gitmeli ýa ol eti näme etjek? Täze arça döner açdyma. Ha. Astrowsk 30-njy mikroýonda, Mopra köçede. Şu dönerçi imzak edip otur aga metalyk gelen hakmy diýip. Ete gitmeli o, şondan diýen. Adam çaltrak dynaýdy.
O çaltrak.

Yo, in şu taýda aýdar ýa zadyň ýok da mende. Boldy indi hawa. Gitdik onda.
He. Suratyň alyp eli.
Jaň etdim men Hydyr kele.
Jaň etdim men Hydyr kele. Vay. Ey vay Allah'ım. Aydın ne? Başga wagtda dil duran akgoş we neyle ha gelen ay. Şun ya akgoş. Köňül suwun iç. Köňül iç. Köňlüm coştu. Fulatyn alyp ele, can ettin hazır kele. Indi sen ayt da bir, bir zat deyip koy bir söz.
Köňül suwun içtim yene. Bol hani. Köňül suwun içip yene. Tapdym. Netijesem ene.
Bu näme netijesi? Utuş agam ine. Ha, utuşy barmy? Ha, ola.
Ene. Adyň ýazdym kagyza.
Ylgap bardym bagyra. Bagyra bolanok. Näme üçin?
Kagyza bagyra ra bolýar agam.

Awa, gynanmaly. Anam, ýüzüň beýtmäýe. Birinjisini andan utuldun agam. Indi geçýäs ikinji oýna. Ikinji oýnumyzyň ady Sesinden tana. Iň süýji tagamlary aýtmak gerek däl, bilmek gerek. Ony bilmek üçin Aşgabat Pride-a gelmek gerek. Ine, Aşgabat Praýdam size garaşýar. Islän ýeriňize gysga wagtyň içinde dostawka hyzmatyny ýerine ýetirýär. Hem amatly, hem tagamly naharlary diňe şu ýerden alyp bilersiň. Agamjan salowmaleýkim.

Ey hudaýy.
Dädem pakyr baý aýdypdy, diňlemedim-de. Ýam şo tarama meň nämäm gowulaý sluh bara. Nomram ýat tutubilýän ýatdan. Ol Merdanyň nomruna aýt diýseň göni aýdýan 62-den 20 16 16.

Waleýkim. Agam seret şu wagt biz e, men 3 oýun proýektdimde men Merdan Atagam. Ha, tüweleme. Aw onuň arçamym gatnaşdy da- gatnaşýagam.
Ha. Onuň şol sesinden tana diýip bir nemesi bar, şerti bar, ol şonda otyr şu wagt onuň.
Gurlaşma. Ha. Agam işler, Tamam, tamam. işler gowmy agam? Ýagşy ýagşy işlerim gowy. Aşyr däde gowy nädeýleň janyň sagmy?

Güller.
Aýme. Güläýmegin o. Başlama kam gülýär bu. 2014-nji ýylda Türkmen döwlet medeni institutyna okuwa girdim. Birinji kurs talyp da ondan leksiýa bolýar. Birinji gezek synanyşaňda girdiň ha? Ýok, men 2011-nji ýylda orta mekdep oturdym, 12-nji ýylda tabşyrdym, ýykyldym. 13-nji ýylda da hawa nesibäm çekip 2014-nji ýylda girdim. Tüweleme. Ondan öňem o baş drama teatrynda işledim-de. Tüweleme. Ene. Nesip eden, hawa. Ondan birinji kursda otyr, soň Gully Babaýew diýip professor bardy, bu maňa pahyr boldy. Gully Babaýew. Aha, professor.
Hawa, ondan bu medeniýetiň taryhyndan okadýardy. Aýaňky bir gezegem neme edipdir-de, bu barmagy bar-a, barmajyk kesilipdir bu, heý diýip, marly orapdyr. Munda ýaz, ýa munda-da pozup barýara. Munda ýaz, ýa munda pozulýar, ýa Medinediň taryhy, näme-näme diýip gürläp otyr-da, birden aňyrsyna öwrüldi-de, öwrülen şu. Etmo, neresi? Ýerine öwrüli. Ýa, ýa, ýa, kakyllymy diýdi. Molum, jaň bolýar, baryň onda gaýdy beriň diýdi. Hakyky bolany waka Merdan-da. Şeýdip bir aýlap oglanlara hezil berýärdim-de, elli minut-da okaýardyk-da onda. Eý, eý, gülmän otyrdyň, o ýaňky gülkiň näme şeýtdi? Gülmän otyrdym-da, uçjak bolup Merdan edýäň-ä. Bolýa, bolýa, hasap. Indi maňa gezek geldi dagam. Güldürjek bolup her zat edersiň. Indi. Oý. Indi gülmän otur bileseň otur aý. Olly. Onda başladykmy?
Bäge başladym men. Agam sen medeniýetiň işgäri. Dogry. Medeniýet işgäri. O medeniýet işgäri.
Indi sen köpçülige barýaň. Sen adamlary güldürmeli. Dogry dämi? Men indi diýjek bolýarym, ha bärde sen sen adamlary güldürmek üçin özüň hem gülmeli ha. Özüň ýüzüň şadyýan bolmaly sen. Sen baraňda dom bolup durmaly la sen o. Dogry dämi? Dogry. Ondan soň sen ýüzüň şady. Näme üçin gülüňok sen o? Sen gülmeli sen o. Sen gül diýen ýeriňde gülmeli sen. Sen gül diýemde güläýmeli sen. Yo, gülüp ýörseňem samsyklykda özüň artist boluň we he he edip ýörseň. Yo, şol sen waga etmeli ýer bada. Yo, bir, bir waka bolmaly, şoň gülmek üçin bileňmi? Mundan beter waka näme gerek aýagym? Güläýsene şu gezek. Gülmäge zat ýokda. Güljek gone.
Bolmakmy indi?
Sekunt gitdi öýdýän ha.

Arçam. Iýjek mi serçem?
Wak boldy öýdýän ha. Boldy boldy.
Sag ol. Gülýäler. Agam. Gülmejeňä tagam bilýän ýüzüňe maýyp dur gülmejeňi. Indi güläýinmi diýeli.
Awa. Ynam, gutlaýan ýeňşiň bilen. Sag bol dos. Sag bol. Utdum. Oýunçy oýunda utulanny bilse ýagşy diýip. Sag bol, sag bol. Sag bol, men-ä utuldym hakykatdan hem. Indi häzir indi Aşgabat Pride-yň ýanky aýtşym ýaly menýusyndan islendik zady alyp bilýän. Bişirmelidiris hem o tarapynam. Aý bolýa men bar-a Merdan jan nahar saýlap duramok. Aha. Hawa, özüň nämeni emizseň, sazlaýyn. Ýok, ýok, ýok.
Özüň şuny diýäýseň-aý. Asylam ýöne sowgadyň bar sen. Şeýlemi? Hawa, gatnaşan üçin hem sowgadyň bardyr. Noňuň. Birden artyk bolaýmasyn ikisi diýjek bolýan. Bular salat bolup gidýär. Hawa, ine bärik geçirýäňle näme urup. Ýumurtga kalbasa girýäňmi zawtry? Ine.
E zawtryk bäri. E bä kofejik, zatjyk.

Bişýän Merdan jan. Bol haýda näçe sagatda bişirýäň. Ne bolýam.
Ýa bäş alty sagatda bişýäle bi. Bäş alty sagat?
Eý öýe bar-a dostawka edäýdäýnä sen gowusy. Bişirde öýe ugrat bomy? Oýe. Garaşjakdyryn. Brazilskiý towuk. Aşgabat Pride-am alyp gidýändirin. Bolýamy? Tamam syratma.
Hany. Nusrat aýdýaram. Kapuçino diýýär-a. Pomidiro. Pomidiro.
Bor indi gaýrat et. Dawaý. Boýa boýa. Haýsy ussa hemmesiniň keseli-ow şol-ow. Haýsy ussa gelip hökman izdiwaç edip şol üstüňden-de aýlanan bolup. Näme üçin, näme diýen boldy-aý şol? Ýagty näme diýdi-aý şol? Brazilskiý towuk. Aý, nalalaý muny. Towuk iýen nädip şuşaka çenli. Towuk iýip gören näme şo? Braziliýadan getirilýändir-ow şo towuk.

Arkaýyn doýurýar. Mesele ýok. Ady Pride sen. Bilýän, Aşgabat Pride men öň gelip çörek iýip gördüm bärde. Kakmajyny iýip gördüm, kakmaç atym, jüýje atym. Naharlaryna söz ýok. Hiç hili. Reklama däl bu zatlar.
Hakykat aýdýan özüm iýip gördüm. Arkaýyn gelip bilýäňiz. O maslahat berýän. Ine bu Pride sedem özem şu taýyň aýratyn tarapy hiç bir nahary kän beýleki ýerlere meňzänok. Düşündim. Sebäbi özüň bilýän bolsaň,